Asomdwoe a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn, Ɔba ne Sunsum Kronkron nka mo nyinaa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛda Onyankopɔn teasefoɔ no ase papaapa awia yi nso wɔ adom a ɔde adom yɛn ne ahummɔborɔdeɛ mu yɛn. Sɛ wiase nyinaa resi apinie na nnipa rebrɛ na nneɛma nyinaa atɔ kyema wɔ wiase ne nnipa asetena mu yi, nnome no te ase a na ɛyɛ Onyankopɔn adom ne n'ahummɔborɔ nti na yɛda so te ase. Ɛwom sɛ yɛbrɛ wɔ ɔman yi ne wiase nyinaa adeɛ, nneɛma nyinaa ayɛ gyingyan, nneɛma nyinaa ayɛ basaa, but yɛn Agyenkwa Yesu Kristo no nwui, ɔte ase ma me no mmienu. Ɛno nti ɛnnɛ wama yɛn ho kwan sɛ yɛnam N'asɛm so na yɛnkasa nkyerɛ yɛn nuanom mmabunu a yɛwɔ wiase a yɛte ase yi na yɛnam so mfa ntu yɛn ho fo na yɛmfa so mmɔ yɛn bra sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata. Ɛbɛyɛ wɔama yɛn hokwan deɛ a na ɔhwɛm no mmienu sɛ yɛbɛkasa afa Christ's Impact on the Youth, Christ's Impact on the Youth, Yesu Kristo nsunsuansoɔ a ɛwɔ wɔ mmabunu so. Na nsunsuansoɔ koraa no ne deɛn? Ɛdeɛn ne nsunsuansoɔ? Adɔfo, yɛn Awurade Yesu Kristo mu, sɛ yɛka sɛ biribi renya nsunsuansoɔ wɔ biribi so a, sɛ adeɛ no, wode ade korɔ no gyina hɔ sɛ adeɛ wei sei na ɛteɛ na wokɔfa foforɔ de ba a, nnipa bɛhu sɛ adeɛ no a yɛka ho asɛm no, ɛnyɛ saa adeɛ no nie. Ɛno nti yɛhwɛ nsunsuansoɔ a, ɛtumi yɛ papa, nsunsuansoɔ nso ɛtumi yɛ bɔne. Sɛ yɛyɛ Akristofoɔ yi deɛ, na yɛrekasa afa nsunsuansoɔ pa a. Kristo anya wɔ yɛn so. Kristo nneɛma a ɔbɛyɛe nyinaa yɛ adepa. Bible di adanse sɛ na bɔne nni ne ho, na ɔyɛ kronkron, na ne ho te, na ɔyɛ pɛ ade nyinaa mu. Ɛno nti, ɛyɛ COVID-19 yi a nsunsuanso a ɛde aba wiase ne asase nyinaa no so sɛ ama wiase rebrɛ, ama ɛkɔnɔmi no kɔ fam, baabiara yɛ den, nti baabiara su. First no obi fra borokyire aba a na yɛyɛ no bɔga bɔga but ɛnɛ obi ka sɛ ofira borokyire aba a na obia aduane ɛno nti deɛ ɔte akura ase koraa ɛso ɛba mfasoɔ kyɛn obi a ɔte aborokyire ɛsiane covid 19 ɛnti nsunsuansoɔ bɔne a saa yareɛ yi ɛde aba ɛno no ɛno nti obi fra borokyire ɛba a na obia aduane afiri nipa no nkyɛn but first no deɛ Asɛm a ɛse bɔga aba, bɔga aba, wei yɛ nsunsuansoɔ bɔne a Covid 19 de aba wiase yi so. But Christ baa asase yi soɔ no deɛ, impact a ɔde baeɛ no, na ɛyɛ impact a na ɛyɛ papa, na bɔne biara ne efi ne nkekaho biara nnim. Mmabunu koraa, Hwan ne mmabunu? Anaa yɛka sɛ mmabunu a, hwan ne ɔbabunu? Ɔbabunu yɛ obi a waduru ne mfeɛ so a ɔnunu mpɛnpɛnsoɔ a ɛɛ nnipa bɛhu no sɛ wei deɛ wanyini. Afei na ɔrenyini abɛduru baabi a yɛbɛfrɛ no sɛ panin ani. Ɛno nti no youth yɛ obi afei na ɔredevelɔpe na wabɛgyina hɔ ama yɛaka sɛ panin anie. Ɛno nti no, ɛduru saa mmerɛ yi mu a, nneɛma bebree na ɛkɔ so wɔ wɔn abrabɔ mu. Ɛno nti no, one may ask, which is the most difficult era of human life? Infancy, adolescence, mature adulthood, or agedness? It is probably depends upon where you are coming from or upon where you are as to how you might answer that question. While many might suggest that one's sunset years are the hardest may own by his or her judgement would be that the period designated as youth might be the most challenging one. Ɛno nti obi bɛtumi aka sɛ sɛ obi renyini ɛfiri ne mmɔfra ase reba sɛ ɔbɛwea na ɔbɛnante no ana ɛyɛ den wɔ nnipa abrabɔ mu deɛ. Wakyerɛ n'adwene deɛ, nanso me deɛ me nsusuiɛ mu no megye no yie sɛ bɛpono abrabɔ mu na ɛyɛ adeɛ a ɛdene yie paa. Ɛsiane sɛ saa mmerɛ yi mu na woduru a wotumi take decision ma wɔn sɛ baabi a maduru yi deɛ mempɛ sɛ mɛhyɛ obi ase biom. Baabi a maduru yi deɛ mepɛ sɛ mede me ho, mepɛ sɛ me ankasa mebɔ me bra sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata. Mepɛ sɛ me ankasa mete me ho afiri me papa anaa me na nkyɛn, me ankasa metumi de me ho asi hɔ. na metumi ade me ho wɔ bere a menhyɛ obiara ase bio. Ɛno nti, eduru saa mmerɛ yi a, the youth are ever attempting or attempted to find some sense of identity. That is why they sometimes act and dress so white. Ɛno nti, ara na eduru saa mmerɛ yi a, mmabunu no pɛ sɛ ohun ho sɛ ɔyɛ obi. Ɔno nso pɛ sɛ wiase nyinaa, amansan nyinaa ehu no. na yɛahu sɛ ɔno nso nie. Ɛno nti na ɛduru mmabunu mmerɛ so a, wɔhyɛ ntaadeɛ a nnipa nyina hu sɛ, ah, ntaadeɛ yi deɛ ɛfɛ, ntaadeɛ yi deɛ ne bo ɛden, anaa dressing wei deɛ ebi mmaa da. Ɛno nti chains ahodoɔ na ɛdeda ne kɔn mu, nsomaade na ɛhyehyɛ no, na wahyɛ bɔbɔ kakraka, ataadeɛ kakraka, na watwetwe ne n'ataadeɛ yi na ɛda ne to, because ɔpɛ sɛ nnipa nyina ɛhu no. Ɛno nti saa mmerɛ yi ayɛ mmerɛ ɛden a mmabunu ama n'ani ama ne ho so a, Ebewie aseɛ no, na baabi a ɔgyina no, na ɔrebɔ ne nsa ano. The scriptures represent youth as a time both of danger and challenge. Twerɛsɛm no de mmabunu no gyina hɔ sɛ ɛyɛ mmerɛ a ɛnhu ne mmerɛ a ɛden paa. Ɛno nti to be a youth no ɛnyɛ adeɛ ɛda fam. Ɔsɛ sɛ ɔnhyɛ yie a mmabunu abrabɔ bɛkɔ nyinaa no ɔbɛdu the age of forty no na ɔresrɛsrɛ cos woduruu mmabunu mfie so no woantoto nneɛma nyinaa yie ɛne sɛ Christ no ɛnya impact ɛwɔ yɛn so deɛ a na yɛde nnipa bi nkurɔfoɔ bi a wɔn ɔkyerɛsɛm mu ɛyɛ mfato ɛde ama yɛn sɛ yɛnhwɛ wɔn na yɛnsua wɔn sɛdeɛ wɔyɛɛyɛ nea ɔdi kan ɛyɛ Joseph Bible se na Joseph yɛ aberanteɛ na ne ho fɛ, na ɔno na na yɛ kumaa wɔ ne nuanom dumienu mu. Na ne papa dɔ no na ɔpɛ n'asɛm yie. Ɛno nti, ɛduruu mmerɛ bi no, ne nuanom bɛtan no huu sɛ, Ah! Joseph ɔsua no, deɛ ɔyɛ a yɛn papa si dɔ no na yɛn papa si huahua no deɛ, anhwɛ a ɔbɛgye yɛn animuonyam daakye bi. Ɛno nti, wɔbɛyi Joseph afiri wɔn abusua mu. Wɔbɛma Joseph ahu sɛ ɔnyɛ obiara, nti wɔde Joseph kɔɔ baabi, na wɔduru hɔ no ana wɔtɔn Joseph. Na asranka nyame sɛ nnipa a wɔtɔn no maa no no nso na ɛyɛ obi a na ɔyɛ panyini a ɔwɔ Egypt man mu a na yɛfrɛ no Potiphar. Na Bible sɛ esiane sɛ na Joseph ɔwɔ nyamesuro na Kristo adom wɔ no so na ɔwɔ so nsunsuansoɔ pa bi wɔ no so nti no, na kyerɛwsɛm no ɛrekyerɛ sɛ Joseph kɔduru Potiphar hɔ no, Potifar yere sɔɔ no hwɛe bebree maa no huu sɛ ne ho afɛ, ɛno nti Potifar betumi ne wo Joseph ayɛ biribi. Ba Bible se Joseph kaa sɛ, A! Ɔhene yere, ɛmpare me sɛ mɛyɛ saa adeɛ wei atia me Nyankopɔn ne me panin anaa me wura. Ɛrɛfo no yɛ Awurade Yesu Kristo mu, yɛ mmabunu a yɛwɔ wiase yi, mmabunu a yɛwɔ yɛ generation yi mu yi, saa opportunity ɛmma yɛ koraa no, na yɛpere sɛ yɛn nsa bɛka. Otumfoɔ ba bi aba. Sɛ asɛm ɛsɛ yɛn na ɔbɛnten, yɛn kɔ out. Yɛn hyɛ ne nti a yɛde bɛso. Because yɛ pɛ na yɛn nyan. But Joseph nyan, nanso ɔrejɛtee. Ɛno nti Moses se, the imagination of man's heart is evil from his youth. Genesis chapter eight verse number twelve. Ɔse mmabunu susuiɛ a ɛwɔ n'akoma mu no. Ayɛ nsusuiɛ bɔne wɔ ne mmabunu berɛ mu. Enti sɛ yɛyɛ mmabunu yi, nsusuiɛ biara a yɛsusuo no, ɛyɛ a na ɛyɛ bɔne. Sɛ sɛ woduru saa mmabunu mfeɛ yi so a, nneɛma a ɛba wo tirim no yɛ nneɛma a ɛyɛ hae hae hae hae. Nti ɔpɛ kaa, ɔpɛ dan, ɔpɛ mpaboa, ɔpɛ sika, ɔpɛ sɛ ɔgye ne din ma nnipa nyinaa hu sɛ ɔno nso wɔ hɔ. Second Timothy chapter two verse number twenty two. Na Paul a ɛka akyerɛ Timothy sɛ, Me ba Timothy ei, woyɛ mmabunu, na ɔbabunu a woyɛ yi, ma emu mmra nyam, ma ɛso mmra mfasoɔ wɔ wo kasayɛ mu, wɔ wo nsusuiɛ mu, wɔ w'adwene mu, wɔ wo nneɛma nyinaa mu. Ɛne sɛ, Moses ma yɛhu sɛ yɛn mmabunu mfe a yɛwɔ mu no, nea yɛdwen no nyinaa yɛ bɔn a edi a na Paul renam Moses asɛm so te Timotefo sɛ, Timote, sɛ sei na Moses reka de a, na mesrɛ wo sɛ, ma wo kasayɛ mmra nyam, wɔ ɔdɔ mu, wɔ abotire mu, wɔ anigyeɛ mu, wɔ wo nneyɛe mu, wɔ w'abrabɔ a wobɔ nyinaa mu. Ɛnɛ mmabunu, abrabɔ bɛn na yɛbɔ? Ɛnɛ asafo ahye no. Agye yɛn mmerɛ kyɛn Nyankopɔn adwuma. Yɛde yɛn mmerɛ nyinaa ama fashion, yɛde yɛn mmerɛ nyinaa ama wiase ɛna yɛyɛ nea yɛn ankasa yɛpɛ. But Kristo ɛretum no mmienu ɛfosɛ sɛ yɛama yɛn ani anna hɔ a mmerɛ bi ba a yɛbɛbɔ yɛn nsa ano na yɛasu. Let Christ have an impact on you. Let the impact of Christ be manifested in your life. Let people see that the Christ in you is the hope of glory indeed. Ma nipa nyinaa hu sɛ Kristo a ɔtew mu no ɔno ne ɔnidasoɔ ɛwɔ abrabɔ a wobɔ nyinaa mu. Ɛno na nnipa nyinaa bɛhu abrabɔ na ɛnam so wɔn ho nso akye ho abata Yesu Kristo. Enti Joseph a ne yɛka ne ho asɛm yi, Bible se eduru mmerɛ bi na ɛkɔ kɛseɛ asi wɔ Egypt man mu. But ɛsiane sɛ na Joseph suro Yesu Kristo nti na ɔde n'abrabɔ nyinaa maa Yesu nti no, Bible se kɔm a sii Egypt no, mmerɛ a Potiphar maa Egypt bɛyɛ prime minister no, Bible se ɛkɔm no to twae. Ɔgyee ahu sɛ ɛsɛ sɛ metoto me nneɛma nyinaa yie na mebɔ ɔbɔ nnuane ano wɔ mmerɛ a nnuane abu so, na ɛkɔm berɛ mu no, yɛammrɛ.

Aberanteɛ bi nso tenaa ase a na wɔfrɛ no Josiah. 2 Kings chapter 23, 1-25 hɔ rekɔ no, na Bible se Josiah wɔ eight years. But Josiah tenaa ase huu sɛ ne mfeɛ a waduru yi, adom a ɛwɔ ne soɔ ne impact a Christ anya wɔ ne so nti no, position a yɛde no rema no sɛ ɔhene no, ɔbɛdi. Yɛwɔ ha yi, position bɛn na ɛwɔ Asɔre no mu a yɛde ma yɛn a yɛayɛ ready sɛ yɛbɛyɛ anaa yɛayɛ willing sɛ yɛbɛyɛ? Fa Josiah akyi to mu. Na Bible se sɛ Kristo no te wo mu a, ade a woyɛ nyinaa wie nkonimdie mu. Nti Bible se mmerɛ Josiah bɛyɛɛ ɔhene no, Adeɛ a na ɛyɛ ade kɛseɛ wɔ Hebrifoɔ pɛn so anaa Hebrifoɔ asase so a na yɛfrɛ no Passover no, Bible se na ɛnni hɔ. But Josiah bɛyɛ ɔhene no, ɔsɛ restore saa adeɛ no back. One of Josiah's most important accomplishment was the restoration of the Passover, which had not been observed with care since the days of the judges. Hallelujah! Ɛno nti no, Passover na ɛsom bo ma Hebrifoɔ wɔ atemmu atemmufoɔ mmerɛ so no. Bible se na ɛnni hɔ, but Josiah bɛyɛɛ ɔhene no, ɔsan nso de bae. Anaa na nidi a wɔde ma that Passover no na ɛnni hɔ. Na ɛyɛ Nyankopɔn atemmudeɛ a na ɛsɛ sɛ Hebrifoɔ no yɛ, but ɛsiane sɛ na wɔnnya ammane na wɔmfa nyɛ hwee nti no, na ɛnni hɔ na wɔmfa nidi mma no sɛnea ɛsɛ. But Josiah bɛyɛɛ ɔhene no, Esiane nsunsuansoɔ pa a Kristo nyaa wɔ Josiah so no nti no, ɔma Hebrifo nyinaa hu saa nsunsuansoɔ pa no. Adɔfo, yɛn Awurade Yesu Kristo mu impact bɛn na Kristo nya wɔ wo so a ɛma nnipa nyinaa hu sɛ ampa Christ in you, the hope of glory no da adi? Momma yɛn nyinaa yɛmma yɛn ho so. Momma yɛnsɔre nnyina. Sɛdeɛ Nehemia kaeɛ no, let us rise up and build. This is our time. We are in our own generation. This generation can be manifested by you and I. Ebetumi ada adi ama me no mmienu mmerɛ a wɔn kronkron no ɛde yɛn ɛyɛ n'adwuma. Mma yɛn ma yɛn ho kwan na wɔn yɛn nyɛ ase yɛde nsɛm eyi yɛn ho ano no. Moses ɛtena ase. Kristo frɛɛ no a na Nyankopɔn ka sɛ ɔmɛyɛ n'adwuma. Ɔse, Awurade, menim kasa, wonim sɛ mea meworo so. Ɔse, Mensuro, na me Awurade, mafrɛ wo na mayi wo. Masiesie wo nua Aaron ama wo sɛ ɔnyɛ wo kasamafoɔ. Awiei, sɛ Kristo frɛ wo a, ɛdeɛn na wode bɛyi wo ho ano? Miriam tena ase de n'abrabɔ nyinaa sii hɔ ma Onyankopɔn. Ti nneɛma na ɛkɔ so wɔn mmerɛ mu no, wɔamfa ne ho amfɔre mu. Na ne ho ɔfɛdeɛ na ɔno nso anya a nka yɛbɛfrɛ no sɛ asɛm a ɛsi girlfriend nie but wama ɛno no anyɛ no fɛ, wama ɛno no annɔ ne kɔn na mmom ɔde ne ho asii hɔ ma Nyankopɔn adwuma. Na Bible nso Nyankopɔn nso nam ne so yɛɛ nneɛma bebree. Ɔboaa ne nua Moses ma no yɛɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Adeɛ baako a na atɔ kyema wɔ ne ho no yɛ mmerɛ a na Obu anaa oyi atɛn, ɛno na na ɛyɛ ade a na ato tema wɔ Miriam abrabɔ mu. Na ɔwɔ ho kwan sɛ ɔka Moses anim, but mmerɛ ne dɔn a ɔka no, na Nyankopɔn mpɛ saa. Ɛnɛ mmabunu ayaba, sɛ yɛn nua afum a, ɛkwan a yɛfa so ɛtene no no, ɛne ɛkwan a yɛfa so ɛka no no, ɛnyɛ saa na Nyankopɔn ɛhwehwɛ. Ɔretene ne deɛ, but ɔretene nipa no at the wrong time. Mmerɛ bɛn ɛna obi fum a yɛtene no? Miriam yɛɛ saa no, Nyankopɔn kaa Miriam anim ka kyerɛ sɛ, Memaa wo ho kwan sɛ kasa fa Moses ho. Nti aduru mmerɛ bi ɛyɛ nua ɛmfom a yɛbɛtumi atene ne deɛ, but ayɛ ahoma yɛn hwɛ time a yɛde ɛretene no no. Sɛ Kristo nya impact ɛwɔ wo so a, ɛsɛ sɛ ɛda adi ɛma nnipa nyinaa ɛhu. Yɛhwɛ obi nso te sɛ Dawid a, na Bible no kyerɛ sɛ Dawid yɛ obi a na ɔno deɛ ne ho nyɛ fɛ te sɛ nea yɛdi Joseph ho adanseɛ no deɛ. Na Joseph a, a, a yɛka sɛ ne ho yɛ fɛ no, Dawid deɛ wannya saa nneɛma no wɔ Joseph ho no bi. Enti ne papa huu sɛ o, Jos, ɛɛ, Dawid deɛ, ɔno deɛ ɔnsɛ mfata me mma no mu bi nti, mɛto no atwene ɛserɛ so baabi ama no akɔhwɛ nnwan. Na ka mpɛ sɛ nnwan no, aboa bi bɛkye wɔn koraa na wɔkye no ɛwe fra a, Ɛnyɛ nhwere nneɛma bebree but na Nyankopɔn wɔ botaeɛ bi ma David na impact kɛseɛ bi da ne so a ɛsɛ sɛ ɔnya wɔ ne generation a na ɔwɔ mu mu. David kɔdaa ɛserɛ so na ne nuanom nim sɛ mmerɛ bi bɛba ama aboɔ bi bɛkye David awe but Nyame a ɔte aseɛ no sɛ ɔyi wo a ɛhan bi tɔ wo so. Sɛ woyi wo pii a, hann kɛseɛ bi da wo so. Ɛno nti, ɛmfa ho ne deɛ abusua de wo bɛfa mu, ɛmfa ho ne deɛ ɔman a wowɔ mu de wo bɛfa mu, ɛmfa ho ne deɛ ɔnamfofo de wo bɛfa mu, ɛmfa ho ne asetena a wowɔ mu de wo bɛfa mu, sɛ hann no tɔ wo so a, ɛbɛhyerɛn ama nnipa nyinaa ahu. Nti ɛduru mmerɛ bi, aberanteɛ a wɔfrɛ no Goliat sɔreeɛ. Na ɔmema n'abatiri so, na wakonkɔn, na ɔregya Nyankopɔn ma ɛmpoa, na ɔse ne ho sɛ, Tumi biara nni hɔ a ɛbɛtumi ne ɔno ne Goliat adi asie no. Dawid maa no huu sɛ Nyame a ɔsom no no ɔte ase. Nti mmerɛ a na soɔ mu nyinaa abotoɔ no, Bible se Dawid sɔre gyinaa, ɔse, Ɔhene, sɛ woma me ho kwan a, saa aberanteɛ yɛfrɛ no Goliat yi bɛdi ne so nkonim. First Samuel chapter seventeen, wokɔ na woto wo bo kenkan a, wobɛhu saa nsɛm yi wɔ hɔ no. Na ɛkyerɛ David n'abrabɔ ahyɛseɛ, sɛdeɛ ɔsi ɛfa ɛbɔ ne bra ne nsunsuansoɔ a ɔnyae wɔ awieeɛ. David bɛyɛ ɔhene, na Bible di adanseɛ sɛ na David yɛ Awurade akoma. So Christ bɛtumi anya yi mpata wɔ mmienu so anaa? Aane!

Acts chapter number seven verse number nine na ɛka biribi wɔ hɔ wɔsi Joseph tried to steer the affairs of the Egyptians James ɛyɛ Joseph ɛyɛ n'adwene sɛ Egypt asase a ɛwɔ yi so nneɛma atɔ kyema wɔ hɔ no ɔbɛsan nso asiesie na wasan nso ama no abɛwie emu die. Ne nuanom tan no esiane sɛ na hann bi da ne so. Anɔpa yi, Nyankopɔn kyerɛ wia yi nso Nyankopɔn kasa kyerɛ mu mmienu sɛ yɛma yɛn ho kwan na wɔmfa yɛn nyɛ n'adwuma. Solomon Solomon yɛdi ne ho adanseɛ sɛ wɔyɛ ɔhene a na ɔwɔ nyansa Ɔyɛ Ɔhene a wommu sɛ biribiara mfiri Onyankopɔn hɔ no. N'abrabɔ pɛpɛyɛ nyinaa mu no, asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, Kae wo Bɔfoɔ wɔ wo mmeranteberem ansa na dabɔne no aba. Remember God in thy youth. Remember God in thy youth. Yɛnka yɛ Bɔfoɔ wɔ yɛ mmeranteberem. Yɛnka yɛ Bɔfoɔ wɔ yɛ mmeranteberem.

Im manner of life, in love, in faith, and in purity. First Timothy chapter number four, verse number twelve. Ti mmabuna wo yɛn no, adeɛ nyinaa mu no, wɔn a wɔgye die no, ma wɔn ho mmabuna wo yɛ no, ɛwɔ ɔkasa mu, ahoteɛ mu, ɔdɔ mu, ɛne adeɛ nyinaa emu. Ɛno na Kristo ɛrehwehwɛ afiri yɛ hɔ. Sɛ yɛma yɛn ho kwan a, ɔdeɛn ɛbɛyɛ adwuma. Awiei, ɔkasa kyerɛ me no wiee no mu. Awiei, otu me no wiee no fo sɛ momma yennya nsunsuansoɔ wɔ generation a yɛwɔ yi mu. Asɔre yi resi apinie, asɔre yi renwiinwii, asɔre yi rehanhan. Yɛpɛ mmabunu de wɔn ayɛ adwuma. Ɛhe na wode w'ani akyerɛ? Wode w'ani akyerɛ asafo yi sɛ wobɛbɔ asafo yi anaa woadane w'akyi akyerɛ asafo yi? So nea mpanimfoɔ bi reyɛ, nea mpanimfoɔ bi reka rebu w'aba mu ama w'abama bu sɛ wobɛsom Nyame ama w'abama bu sɛ wobɛyɛ biribi wɔ asafo yi mu anaa? Anɔpa yi ɔkasa kyerɛ mu no mmienu. Sɛ yɛdi saa nneɛma yi akyi a, Mmerɛ bi bɛbɛbɔ yɛn nsa ano sɛ sikani ne Lazarus no. Lazarus kɔ ahohiahia mu. Lazarus tra ase asi apɛnneɛ bebree, na n'anidasoɔ nyinaa ne sɛ daakye bi no ɔbɛpue Nyankopɔn ahennie mu. Sikani no nso tra ase hoahoa ne ho wɔ nea na ɔwɔ nyinaa mu. Titiriw a otumi tena ase sen ne kra sɛ me kra de nnyina me. Ɔkra mu ɔne di esiane sɛ ɔwɔ agyapadeɛ bebree. Aduruma bi na Lazarus ne nkraman ada ko aduane ho. But esiane sɛ na Lazarus akoma nyinaa ɛdɔ Nyankopɔn nti no, Lazarus ama n'aba mu ammu. Wanyinyi, wanhanhan. Na Bible se sikani no wuiɛ no, na Lazarus nso wuiɛ no, ewuiɛ no, sikani no maa n'ani so hu sɛ Lazarus ani agye wɔ Agya Abraham koko mu, na ɔse, Agya Abraham, anka ɛbɛyɛ anka soma Lazarus na ɔmfa ne nsateaa mmɔ nsuo fa mmɛka me tɛkyerɛma, na baabi a mewɔ no, mewu, baabi a mewɔ no, meteetee, baabi a mewɔ no, mebrɛ, na mo asase yi nsuo no, na menim sɛ ɛno ano no, na menim sɛ medidi na memee, na meda cars akɛseɛ mu, na meda mansions akɛseɛ mu nti no, ka ɛno ano no, mawie. Sɛ na minim sɛ daakye bi no mebehunu amane sei nti, Agya Abraham, mesrɛ wo, soma Lasarus na ɔnkɔka nkyerɛ me nuanom sɛ wɔnsakyera wɔn adwene, na baabi a mewɔ no, merebrɛ. Mempɛ sɛ wɔbɛbɔ hɔ bi. Na Abraham ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Wɔn mmerɛ so monyɛ Moses mo ne adiyifoɔ mu bebree a sɛ yɛ mobaae, wɔkaa nsɛm bebree, nanso wɔn antie. Na hwan bio na afei mesoma no a ɔbɛkɔ? Na sɛ ɛno de ka kyerɛ no sɛ, nea Lazarus ne Nyame abɔ mu no, sɛ ɔkɔ na ɔkɔka a, ɔho bɛgye adwiri. Ka kyerɛ no sɛ, ayɛ too late, mmerɛ nni hɔ bio. Saa na mmerɛ bi reba a, mmabunu a yɛte asase yi soɔ no, yɛbɛka yɛn nsa agu yɛn bo. Ɛna wohyɛ nnipa awuo, 20, 18, 17, 35, 25, ana awuo. Ɔmo wu no, ama yɛdi ɔmo adanseɛ wɔ asɔredɛm, asɛm a ɛsi deɛ na wɔyɛ, na wɔyɛ. But deɛ ɛyɛ adeɛ na ɔno ne Nyankopɔn ntam na ɔyɛ. Kokoam, ɛdeɛn na ɔyɛ? Nnipa anisɔ no deɛ, Peter ɛtene, but kokoam, ɛdeɛn na Peter ɔyɛ? Nnipa anisɔ no deɛ, Asebesi ɔtene, but kokoam, ɛdeɛn na ɔyɛ? Ebia me deɛ, me nan nso ne sɛ mete obi ho asɛm a, ɛberɛ a mefa so ka no, ɛno ne me nan nso. Ebia wo nso wo deɛ ne sɛ, sɛ wodi wo namfo akyi a, ɛna woyera a, mo ani nna wo ho so. Obiara wɔ ne nan so. Deɛ ɛyɛ mmabunu yi, nan so a ɛwɔ yɛn ho no dɔɔso bebree. Ebi yɛ fashion, ebi yɛ adeɛ a ɛfɛ, ebi yɛ sika, ebi yɛ mpaboa. Sɛ yɛma yɛn ani anna hɔ a, saa nneɛma yi bɛwia yɛn. Momma yɛmma yɛn ani nna hɔ na yɛyɛ mmerɛ mu na the impact of Christ a yɛhwehwɛ no nya wɔ yɛn so. Ɔkasa kyerɛ mu no mmienu. Na ɔkyerɛ mu no wiee no sɛ, Sɛ yɛama yɛn ani anna hɔ a, mmerɛ bi bɛba a yɛbɛbɔ yɛn nsa ano, mmerɛ bi bɛba a yɛbɛhanhan, mmerɛ bi bɛba a deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛntumi nyɛ bio. Mmerɛ a wɔka wo nsa agu wo bo no, na nneɛma nyinaa aka akyi. Anɔpa yi, Christ rekasa akyerɛ mu no wiee no, sɛ yɛma yɛn ho kwan na ɔnya nsunsuansoɔ pa wɔ yɛn generation yi mu. Ɔno na ɔnka yɛn ho, ɔmmɔ yɛn, na yɛatumi de yɛn mmerɛ ne adagyeɛ nyinaa ama no adwuma. Deɛ ɛkura yɛn nyinaa, yɛatumi de ama ɔno Asafo Awurade no adwuma ama n'adwuma nso akɔ so. Awiei, wɔtum no mmienufo. Ebia wo nua bi a ɔte baabi nnya saa opportunity sɛdeɛ woanya yi, nti ɛnnɛ a woanya yi, ɛnnɛ ne ɔdom berɛ, ɛnnɛ ne kwagyeɛ da. Ɔno nka yɛn ho na ɔmmoa yɛn wɔ ne dɔ a ɛnsa da nti. Amen.